E haka atu atu nei kia koutou i tenei taima, no reira, hau mai ki roto ki to tatu whare. Tena la koutou nga iwi o te motu e haka puare nei koutou i o koutou marae, i o koutou whare hui ki te kaupapa nei, taima ki tenei o nga whare, noho ake nei matu, ko te tumu herenga waka. Koe e tika ana tēnā? Āe. Kei Te Whanganui a Talane. Nā, taku hokinga mai ki konei, me tuku poroporo ake hoki ki ngā aituā maha o te motu. Ōkawa, he maroke tango ngā kanohi i ngā wā tata nei, he pōteretera katoa ana i te tini o rātou kua poto atu ki te pō. Nō reira, e ngā whāinga haere rā koutou, haere, haere, haere. Tēnei hokinga mai ki te Whanganui-a-Tara nei, otirā ki tēnei marae tonu nei, he hokinga mai tēnei ki tēnei marae, nōku tēnei marae i te tahi tāima, e rua tau, yeah. Pērā taku koretake, e rua tau. Taku noho ki te whare wānanga nei, e aruru ana i ngā mahi rōia, e muri, muri tata tonu mai, taku mutunga ki te kura tōrua, ka oma pēnei mai ahau. Ā, taku wahine hoki, moe rāua i taua taimara, i konei e noho ana, te heu ka whiriwhiri, he aha te tai i huarahi e noho tahi ai ki a ia, oh, me haere au ki te whare wānanga. Tērā te māu o Dreads. Āe. Ō, maharau tērā. Ka mutu he wahine tana whānau, he whānau whai rawa nō, e kuia kē, pīkau ana i au e koni nei. Ko te raruraru kē, ko taku kaha tamariki, kāore au i aro tika ki ngā taonga kei roto i tēnei whare. Haka pai ana au, E tā te Mahinu Aperama mā, mehemea e hoki mai ana ahau ki konei tēnei wā, kua rima tekau mā whā nei aku tau, e moe ana ahau, ka tino inu ahau i ngā puna mātauranga kei konei. Ā, hoi nō, ērā i te mea he hokinga maharatanga. Ā, ko te whanaunga e noho ake nei, te pou, kei roto i ngā mahi kōhanga reo e mahi ana, nō reira ko te haka aro, inā hoki, kei tēnei Ko te whakamutunga o tēnei tere ngō Nāwai teka, kia, kia ea ai te haere mai o te hau kāinga o konei, me hāngai pea ngā kōrero ki ētahi o ngā kaupapa e, e pā nei ki a rāua. Nō reira, te koanga tino pea ko te pātete, pēhā ana te kōhanga reo? E ora mutunga ana. Ō! Ātia ngā aupiki, ngā auheke e ora tonu ana. Kia ora. Kai tera. Ira kati. Ira! No kaore ira kati, kaore ira kati i runga i ana waitanga. Na te mea mahara na tatu, i timata tene mea te kohanga reo ki koni. Mahara tatu i te hui. Waenui o mata. Ae, a Tahimi mane. I konei e hui ana e hia la, he haka tau i te kaupapa nei te kohanga reo. Tika na tera? I te marae o Waiwhetu. Waiwhetu. Waiwhetu. Koia tera ko tetahi o aku whakakoranga i te taumata i te Hanuere. Ua tae au e rapu. He ana, homai ngā kōrero. Anō i roto i te kereme mō te kōhanga reo, he tai kōrero ātaahua mō te haerenga mai o ngā karani o Te Tai Tokerau, ko Tā Hemi tētahi, haere mai e Hui Tahi tētahi kāhui rangatira nō ngā. Pito katoa te motu, hui tahi ki konei ki Pōneke, whakatau ai i tērā whakaaro, oh, hui tahi mō te reo, whakatau i te whakaaro me whakatū kōhanga reo. Tika tēnā. Ia, nā hore e roa i muri atu ka tū mai te kōhanga reo, te kura kaupapa, ngā whare wānanga Māori, nā. Engari pīki mahi, he pīki mahi kia tū ai ko ngā kura kaupapa i muri i te nohonga o te kōhanga reo, ka Tutuki te kaupapa mō te kōhanga reo, ka wareware ngā tāngata me ako wētahi kaiako hei kaiako mō ngā kura, he pēki mahi tērā i te tīmatatanga kia āe te kāwana, nā mutunga mai ka totohe te hunga Māori ahakoa te kōrero o te kāwanatanga me haere tonu, me ka whakatūngia tuku nepe tētahi o ngā kura ako i ngā kaiako mō ngā kura kaupapa, ā, rawa i roa, ka whakahokia anō tērā training ki roto i ngā mea auraki. Engari, mai te kōhanga reo, ko, ko e rua, e toru pea reanga o te kōhanga reo, i puta i te kōhanga reo, katahi anō ka tū ngā kura kaupapa. Ka kōhitingia taku mama e hau, cos ko wareware e hau te tau, engari ko hau tētahi o ngā mea i waimarie rawa atu i haere ki te Kura Kaupapa Māori o Maungawhau. Ae, ae. Piri ana tērā ki te Ki, Teachers Training ae, College a koia. Waitaimara. Ia. Nā, e konā a Neni Tuki mā, Ae. ā, me tētahi Me rōpū Elizabeth, rangatira, me Elizabeth Rato. Fraser. Let's korero here tane nga Pakeha, he Pakeha te wahine. E ono nga kura i tu i te wa kotahi nga kura Maori ne, ko Mangawhai, Waititi, Piripono, he ahua e ono, e ono katoa. Ne matou, Matawaia i tu i te. Engari i raro i tera parakitihi, he ahua pilot nei. Taua hui ra i tu ki Waiwhetu, ehara i te mea koira te hui ā, i, i kōrerohia mō te kōhanga reo, engari ā, ko te kaupapa o tērā hui, he rapu i tētahi huarahi, tētahi rongoa, ā, i te mea i tērā wā he nui ngā tāne i te hau atu ki ngā whare herehere, Āe. He hari kōnoho tonu nei. mokemoke ngā wahine me ngā whānau, nā reira he aha tētahi huarahi e taea ai te āwhina i ngā wahine i ngā māmā me ngā tamariki, nā reira i roto i tērā wānanga i hua mai ai te whakaaro mō te kaupapa o te kōhanga reo. Āe, kia ora. O kei a koe ki ngā kōrero, koe te mea noho ana ki tērā tari mahi. Āe. Koina taku pouri ki tēnā hui, ē, i kōhanga kē kāore i ōhanga. He tuture ana a Pangaru ki te whakatū. Ātia i karanga tēnā tonu ana wētahi o ngā kōhanga reo i. Oh, he ōhanga kē tonu. Ki te kō, ki te kāinga. Ngā mea o Whangaroa e whakamahi ana taua kupu. Pangaru, ōhanga ana. E raru ana i te reo o konei, haere i te whare mimi i nane nei, nā rapa ana te kōrero i te pātū mō te pēhi, te pātene, mea nei kona, Perehia te patene. Te hau ka rapu. He ake e te, pehea mai ana koe? Perehia, oh, perehia, perehia te patene. Nā, kia hurihia tō ira piko, hei, I mean, tō, tō ira kati. Ira kati. Hei ira piko. Piko, āe. Āe, e, nā, hea tō mahi i roto i te kōhanga? Ko hau tētahi o ngā kaimahi mō te Tari Matua, nā reira ko tāku he puta ki ngā rohe, ā, ki te whakapakari i ngā kaiako i, te whakangungu i ngā kaiako i roto i ngā kōhanga reo. Koirā ko taku tino mahi, nā reira, mai i te Tai Tokerau ki Murihiku, ko mātou tērā ka, ka haereere haere. Ā, ko te whāinga o tēnei i te mea, i tēnei wā, Te huritanga ake o te ao, kua kite tētahi rerekētanga nui o wēnei kaiako ēnei rā ki ngā kaiako o ngā rā o mua. Tēnei ā, hea? Ko ngā kui ake ngā kaiako o mua. I mua, hea? Ka mea e tupu mai ngā rori puehu i tērā momo reo. Ko te nuinga o ngā kaiako o wēnei rā, he taitamariki. Tahi anō, ka mutu te kura, ka hau atu hei kaiako i roto i te kōhanga reo. Nā reira, horekau noa kia tino tupu mai i roto i tērā ao o te kaumātua. Nā reira koina, he rerekē nōki te reo. Taku hari, tērā wiki i kōrerohia te ū ki te kaupapa mō te Pāti Māori me ngā whakaaro rangatira i te whakatūtanga mai o taua whare rā, nā hanga pērā ana ngā whakaaro mō te kōhanga reo kia kaha tā tātou ū. Ko tātou ū ki te kaupapa o te kohanga kāpae, e ora tonu ana. Kia kaha ū tātou ki te kaupapa, nā, me ngā, te pākaha mai o ngā tari Pākehā nei, te tāhuhu o te mātauranga, ka pēhia e ū ki ngā moemoeā me ngā wawata Ā, i, i whakaarohia e ngā kaumātua i tērā wā. Kia mōhio koe i te wā i oro kōrerohia kia uru ngā kohanga reo ki raro i te Tāhuhu o te Mātauranga, ko hau tētahi tēno whakahē. Atu, ina riro tātou i raro i te Tāhuhu o te Mataranga, ka ngaro te ia o te hiahia o te iwi Māori, i te mea ka, ka tohutohungia tātou, E te Kāwana, e te Tari Kāwana, me pēhea tō tātou whakahaere i ā tātou kohanga. Nā, i roto i tērā ka tīmata ngā tiwhikete mō whakapiki te reo, mā wērā āhuatanga katoa, kia ngaro, kia ngaro te ia. Te nuinga o ngā kōhanga reo, me taku mea, Whakapae, Me āta utu ngā kaiako, engari te nuinga o ngā kōhanga reo i piki ake i raro i te hiahia o tērā hapori Māori kia Māori mai ai te reo o ā rātou tamariki. And ko te nuinga nā ngā wāhine kore reo, rawa rātou i hiahia kia ngaro te reo ki wā rātou pēpi. Yeah. Engari a koe e huri haere ana i roto i o mahi e kii nei koe he ko te te tino iwi kei roto i nga kohanga i a nei e ko kore kuia e matatahi naeane me he aha te he aha te ngoikore nui e kita ana koe me pehe te te awhina me pehe te heke i tera iwi. tuatahi a a moku nei tuatahi he he hoki wenei kaiako o wenei ra he hoki ki nga marae koira ko te aki nui he hoki ki te wa kainga kia rongo ai ratou i tera momo wairua kia whakahokia mai kia whakato ake ai i roto i wa ratou mahi a koia nga tamariki ko tetahi mea ko tetahi wahanga tino nui e ngaro nei i roto i te kohanga reo i wenei ra. Ko te rerekētanga o te whakaako me te whāngai. Ko te nuinga o ngā kaiako o wēnei rā, i roto i te kōhanga reo, e pōhēhē ana ko tā rātou mahi he whakaako. Engari, ki te hoki tātou ki ngā rā o mua, he whāngai kē te mahi. Kia wha, kia kāinga rua ai te, te kōhanga reo mā ngā tamariki me te whānau. Tēnā pea, and mai pira kore a, a Te Rangitūkiwaho e whakaae mai ki taku take nei, tērā pea, koia tērā te take nā te mea taiohi rawa ngā kaiako, kōhanga reo, kura, kia hau e rongo ana hau i te ngaro o te, a, Āhua whakaaro nui o ngā tamariki e taea te whiriwhiri whakaaro, ki ahau ko kore kē mōhio me pēhea te āta whakarongo kia puta ai he whakaaro nā rātou anō i whiriwhiri. I a koe mea nei i au, ngā taitamariki nei ko rātou ngā kaiako ināianei ko kore kē te reo o te kaumātua, ko memeha pea, te reo o te kaumātua. Tērā pea, e kite ana ahau, e mea tenau ki a Quinton, ināini, ware atu ana au, e ware atu ana au um, ki wa tātou taiohi, uh, ia, ka mea te, o, me whiriwhiri mai te tahi whakaaro, hei, tōtika ki te, te whōnu, ki te Google i te tuatahi, e, he aha tērā kaupapa, engari e, e ngaro haere ana tōna tikanga, kia āta noho Whiriwhiri whakaaro ka puta ai ko te tērā mea, nē? Yeah. He tika tēnā, ko tēnā, ko tētahi raru nui pea, ā, ko te whānautanga mai o AI. Ko, ko huri ake ngā kaiako ki tērā momo huarahi, ki te rapu i tētahi huarahi whakaako whāngai i te reo ki ngā tamariki. Taua whai hakaaro e koro nei koina penei nga tangata e ako korero nei, e ako ke ana i nga lalangi, ko te ahua kau nahe ano o era korero e riro ana i a ratu, engari ko te hohonutanga, te tino maramatanga o era korero e ngaro ake ana. Te Rangitukiwaho e tautokongia ana koe i roto i to whanau e mau ano hakaaro e whiriwhiri, E, ko Pāpā rānei e hoatu ana e ngā kōrero Māori? Na, kaua e kotete i ēnei. Ā, e tautoko ana taku whānau i a au me aku whakaaro hoki, ā, engari kei korā, kei, kei konei rātou, ā, hei, hei tiaki, hei ārahi hoki, ā, kia kore kāpō ai aku whakaaro. Ka mutu, ka mutu koe i te tūnga taku mokopuna ki wāna, ki te whakahē i tērā mea mō te manu kōrero, i mea tia, i mea mai kia, tika ana tēnei, tika ana, ko Mōhio kē ia, horekau i te tino tika. Mea tia, i aha wō whakaaro? Te kaupapa kōrero rānei. Āe, mea tia, i aha tō tino hiahia? Māu anō e whiriwhiri, tekau mā toru ana tau, engari, mea tia, māu e whiriwhiri, He aha tō hiahia? Ka oti ake a He aha tana hiahia ki te kōrero? Nā, ka hakatakoto i a wana kōrero, kotahi noa iho tana whakahua i tana topic, tana kaupapa kōrero, i te mea rawa ia e whakaae, i te mea rawa tana tupuna e whakaae. Engari, te nuinga atu, nāna i whakarite kia taua i tōna hiahia. Me te, oh, haramai, inā, ahakoa, ka wini koe, kāore rānei rawa atu wāku I whakaputa koe i tō whakaaro mō tō kaupapa. Kia ora. E pai ana nō pea ki a Whiriwhiri i te tamaiti ōna ake hakaaro, engari e āhei ana e, kia nui rawa taua whai hakaaro ētahi taima. He taitama. He taitama. He taitama. Ki a au, kia kaua pea e noho. Ko te kōhanga reo me te kura anake te kaiako i te tamariki. I a au e tamariki ana ka hoki ake ki Matawaia, āhua pānga wā ka tukuna mai e koe he pukapuka māku, pānui au, ka hoki ake, ka pātai mai, ko te tūpono horikau au i pānui. Ka mutu, ki te kite he aha ōku whakaaro mō ētahi o. o ngā kōrero o roto. Kotahi noa iho te, kotahi noa te pukapuka mahara ana au, um what is it down? Āe. He, he tōrangapū tēnā pukapuka e, rerekē, ehara te, ehara i te pukapuka tamariki, he, he um, koe, ētahi rāpeti ka whakamōmona i ētahi atu rāpeti, rāpeti, Kia pai ai mā ngā, mā te, mā te kai pāmu. Ngā whā motuka. Oi! Engari kia au, he mahi nui tērā i te kāinga ki te whakatupu i ngā, ki te whakakaha i ngā pūkenga whakaaro. He āta, he āta, i mea ana koe, he āta haka mōmona i ētahi rāwhiti kia pū, kia, kia hai, kia pūhia kētia ai ko rātou. Āe. Āe. Kawa ko tēnei, tēnei. Well, e hoa mā, mēnei e kai mā koutou. Tētahi pukapuka, he, he, he rāpeti atua, ā, ē, rerekē tēnei pukapuka, ka homai, I think, tekau mā toru taku pakeke. Eh, you know. Engari, kei konā te tauira, ina tono tāu i a taua tamariki mokopuna ki te pānui tēnā pōpoka, ā, Ainipē te, te, te, te, te tuku i, i i te tena mahi e he panui popoka tamariki noiwo, ko te mea kei kia kawe e tatou a tatou tamariki ki tua atu i nga kupu e takoto kau mai ana i runga i te wharangi. Koe tena ko te whai hakaaro e korero nei koe? Ae, koia, koia. Ko tetahi mea i awe tamariki a te hoha marikau ki ta matou mama, a i runga. Paipera tapu. No. no. Rawa tērā e pā mai ki te mātou whare. I pērā taku ako ki te pānui pupua. Oh, ne. Yeah. Kia te taku aronga. Yeah. Ko no, no, pai ana. Ko tāna, ina pātai atu koe, e, e, a, i tētahi whakaro, nā wai tērā kōrero? Māu e rapu, ina kia mōhio ai tāua. yeah. I tērā momo, te, he kōrero, tāna āhua kōrero, tā rātou āhua kōrero, he riddles, he panga kōrero, eh? Nā māu anō e rapu te mua te muru i a te kōrero. Taku ware ki ngā tamariki e puta mai ana i āianei i te, i ngā kura kaupapa, kua kore kei mōhio me pēhā te hanga whakaaro, me pēhā te tango i tētahi mātauranga ka whiriwhiria i āta aku mō tēnei, i āta, ā, Ā, i rongo koe i a Tukaha, e kaha ana ki te kōrero mō te waerea i tērā o ngā wāhanga. Ka mea mai Takoa, Hore, kau atu e Maia! Huri atu, huri mai, huri mai, me tū, e hia ana ia kia mau i a koe tana whakaaro. Rawa e mea ana kia tika wana whakaaro, engari anei te huarahi atu kia tae ki tērā whakaaro. Kua kore kē tātou, e mea tātou e akoraka i ngā taitamariki mō te wānanga, i rongo au i tērā. i rongo au te hanga penei i a Tu Te Rangimaha, ko noho ki te ako o mātauranga, and e ako ana, and e tino krewa wētahi o rātou, engari ko te whakahoki mai ki ahau, ko ngaro tā rātou ake whakaaro mō tērā. Horekau te katoa, engari you know, he, he mea tau i roto i tērā tō kōrero i te pau, i a koe mea nei ko, kua huri mai, kosi i tōtohe hau ki te tahi o aua uh, kaiako taitamariki nei, kōhine nei, mm. e nei tāna, he, he ao ano tēnei. Mea te au, he ao ano, engari he aha ngā, ngā Tukanga, and e aha ngā mātāpono e whai haere nei koutou, e taea raini e tēnā āhua ako, e kore raini. Ia, ko wāku mokopuna, wāku e tino tiaki nei kia, kia, kia puta mai i roto i te whakaaro nui. Kaua e noho noiho. nē. Me maha ngā taiapa kei roto i ā tātou tikanga, nē. E tae atu ki ngā tikanga hakatupu tamariki. Mahana i te tai kōrero i John Power i te taima e nōnohia ana aku tamariki kaumātua ka ronga i tēnei kōrero, me te, me te tika hoki te kōrero nei ki taku taringa, mō te tuhi, mō te karakara, mahi karakara. Nā, e pēpē ana anō ngā tamariki nei kua ako tā atu i a rātou, Kaua tō karakara e puta ki waho o te, o ngā rārangi nōni. Engari he, he kōpani tērā i te hinengaro o te tangata ki roto ki taua tapawhā. Nā hau ake, mō te taha ki te kohanga reo, mahara ana au i. i te oroko tīmatanga mai o te kohanga reo i te nui o te āwāwanga, ehara i te mea te Pākehā anake, a te Māori anō, tērā te rahi i whakaaro pōhēhē nei, ka whakatōmurihia ngā tamariki ka uru ki roto i te kōhanga reo. Ana, e torutoru ngā tāngata i te ao e mōhio ana ahau, I mua i taku tātitanga ki te kura, āhua 83, i tū tētahi kōhanga reo. Ana, ko Hau tētahi i tukua ki te kōhanga reo. E kore e wareware i a au te rā tuatahi i tono a Mao ko taku teina, ka taria māua e tā Mao māmā me taku tupuna. te katihanga mai o te kuaha ko nā māua tūpau ana, tāngi atu ana ki tā māua māmā. Ahiahi rawa ake hoki mai tō māu māmā konā tonu māua e tangi tonu ana. Muri iho ka whai mahi ki te kohanga reo. Ko aku maharatanga i wērā taima, te kaiako matua o te kohanga reo, Ko Mane Neho tana ingoa. Ai, ai. He, he, he, he taraka tāna. Ka uta mātou ki te, ki te pūtu o te taraka, ngā tamariki, ka pupuri ki te taura, kia kaua e taka ki waho. Ka kari haere mātou. Ā, āe. I tari haere ki ngā hui. Horekau tēnā mea i wera taima. Ka mutu he kaumātua, he kuikuia te hunga tiaki i ngā tamariki. E mahara tonu ana ahau ki te mahana o tēnā noho. Ka awhiawhingia mātou, ka whāngai mātou, ka akoina ngā waiata. Nā mahara hoki hau te rā i tātihau ki te kura, Ā, ka taea kē mau ko taku māmā anō ki te kura. Ka rongo te kura māhita i ako ahau ki te kohanga reo, he kura Pākehā, horekau he kura Māori wera tana. Ka rongo te kura māhita i ako hau ki te kohanga reo, ka mea ake me tari hau ki te, ki te aha nei na, ki te Kindergarten mō tētahi wā, kia mōhio hau pēhea te ako. Nei, i tino rapa tēnā hua kia, ā, Ae, ka mutu te haerenga ake ki te kura, mai te ao mahana o te kohanga reo ki te ao o te kura, ka rongo i tētahi mātaotaotanga tino nui. Nā, kore e makere i au ērā maharatanga. Nā reira, e hari ana ahau kua kite ake i te whanaketanga mai o ngā kura, nā, ko aku tamariki kua tonoa ki te, ahau i haere ki te kohanga, ko aku tamariki, ahatia te poto o taku haere ki te kohanga, Ko aku tamariki i kuraina ki te kohanga, anei aenei tari ana hau ko aku mokopuna ki te kohanga. Kia ora. Tēnā. I roto tonu i tērā mahanatanga e kōrero nei ahau. Ka mutu, ae, i rongo hau i wērā taima i ngā whiu a wētahi, ē, ka whakatōmurihia ō tamariki, koirā te kōrero ki wāku mātua. Ina tonoa ō tamariki ki te kohanga reo, ka whakatōmurihia rātou, kaua e tono ki reira. Nā, iāianei ētahi o ēnā hunga ko ā rātou tamariki, ko ā rātou mokopuna kua uru ki te kaupapa, nē? Kite ana ngā hua o te, o te haere ki te kōhanga reo. Nā, e kore e mutu aku mihi ki te rangatira o te hakaroa o ērā mātanga o te ao Māori i te tūnga ake o tēnei kaupapa o te kōhanga reo. E whai wāhi anō te noho tahi o ngā tupuna me ngā mokopuna. Āe, e kite ana iāianei he, he nui, He nui anō ngā taiohi, ā, kua āhua tamariki iho te reanga kaiako i roto i ngā kohanga, engari ko taua wairua mahana tonu e te, e āhuru ana i ngā mokopuna i roto i te kohanga. Tau, ko te whakarerekētanga o te whakaaro mō tēnei mea, tau ka haere au, mai te kohanga, waku tamariki te kohanga, ka haere au ka ako au hei kaiako. I taku heheke Māori tonu te reo o aku tamariki i ngā mea, ka tīmata au te kura, ka tonoa mai ngā, i Kaikohe, ka tonoa mai ngā tamariki ki a au, Te nuinga hore kau ano i korero Maori, engari ka haere mai ki taku karaehe, kaua e korero Pakea. Kaua tuhingia au e mea pouaka i waho o taku ruma, he wahi korero Pakea tera. Um, ka roa, ka roa, ka tae nga tamariki ki te pea, iwa tekau nga tau, ka haere mai nga matua o aua tamariki, ko nga matua mohio nei, ka haere mai ratou ka mea, ware ana mātou mō te mātauranga o ngā tamariki nei, me tū pēhea nei, ka mea mai, horekau e mōhio ana ki te pānui, me tū e pānui ana, e pānui ana, pānui pukapuka Māori ana, e tuhi Māori ana, e, e, kore rātou e whakapae, ko te, ko te tino Ā, whakaaro o ngā Māori nei, kia mōhio rānō koe te pānui Pākehā, te tuhi Pākehā, te tatau i roto i te reo Pākehā, katahi anō koe ka mōhio, katahi anō koe ka ako. Mea te au, tau ka tonongia a Lū Hauma, mea te au, haere mai koutou ngā tāne, ngā pāpā, me haere mai koutou, A māku e whakarite mai he mahi mā koutou, mā koutou e ako wēnei tamariki ki wā rātou mahi pāngarau, māu te hāngarau, māu te ā iwi. Kia, kia rongo e koe pēhea tonu te mōhio o ngā tamariki nei mā roto i te reo Māori. Nā tērā ka tahi anō ka huri te tai o Kaikohe ki tōna reo Māori. I te mea rawa rātou e whakapono ana te kohanga reo, te kura kaupapa rānei he whai hua. I kī mai koe e iwa tekau ngā tau o ngā tamariki? Iwa tekau. He pouturi hoki o wena tamariki? Iwa ki te tekau. Nawa koe haka rongo mai ana. Haka rongo mai. Ono whitu rani? Ono whitu. Ki te ona tātou ngā hua nui o tērā E toko iti whakapono i aua taimarai, ū. Na, ko Tupu mai hei raukura, ko Hoki wētahi hei kaiako i ngā kura kaupapene me Moana, me Eli, me wētahi te kura o Kaikohe. Na, ko ērā kura ko ngā kura nui o te rohe i āianei. Kite ana i te tino tupu. Me te kura kaupapa Māori o Taumārere, Ngāti Hine te katoa. Āe. Te tino tupu o tērā whakapono ki a tātou anō, ka mutu e kite ana ngā hua, pēnei me te manu kōrero, ngā hua pēnei me ngā mea e noho mai nei, māia ana horekau e, kāore e wehi ana ki te kōrero Māori. Pākehā rānei, he? He, kei ngā tamariki nei, ngā ao e rua, hore e paepaenga. Hore kōrero, kōrero, kōrero Pākehā waku mokopuna me te, hei, hāmai te mahi kaputī mō ā tātou manuhiri, he Pākehā kei konei. Mai tera! Hei, wāku o Kaumahi Tiana Atia ko wai te iwi? Bakery ka pai. Hakaaro tātou, pēnā kaua te kōhanga reo i tū i tōna wā, pēhea anō hoki te ao Māori i tēnei rā? Hū, ā raru nei tū. Kua matomato te tupu o ērā purapura. E, ā, ahau ake, mahara ana ahau i te mea i rongo ngā wō mātou Kurani i te kāinga e, i tautau atu, maoko taku teina ki te puna o te kohanga reo, te hokitanga ake ki te kāinga, oh, ahakoa ko te reo, nahe te reo kōrero i te kāinga anyway, engari te hokitanga ake i tā rātou mōhio he i taupungae māua ki taua puna, Ki a i kororo Pakeha ki a au, i a au e tupu ake ana, hoi no te reo kororo ko te reo Maori i a matou i te kainga. He i runga ano i te mohio, i tono a hau ki te whai i taua mea. Engari ano etahi ra o aku whanaunga rawa ake i tino pera, na reira ki a au, moku ake, o. Me tino mihi atu hau ki te kaupapa neki, otirā ki te hōhonu o te whakaaro i te tūnga mai o tēnei kaupapa. Kia haumei, pēnā rawa i tū te kōhanga reo, ko tino raru tātou. Koirā tētahi o ngā huringa nui o te tai. I konā ka kite te Māori i te whakahirahiratanga o tēnei taonga, ka mutu i kite hoki te motu ki taku titiro. Ko te kohanga reo he kō atu i te i te ako noho iho i te reo Māori, i te pupuri noho iho i te reo Māori. He mahanatanga kei kona, he ahurutanga kei kona, e rongo ai te mokopuna i te aroha nui o te ao Māori ki a ia. Nā, ka whai pūtake ki te whenua, ahatia Pākia mai e ngā haupākaha o te wā, ka mārōrō tonu te tūnga ake i runga i te mōhio, ko wai ia. Tatū atu anō ki ki ngā reo a iwi nei, he aka momori nei tātou kia ora tonu, i tērā pōraka e ko au i taku whānau kei Whanganui e noha ana, taku tuahine tonu, rāua ko taku pāpā kei reira, i moe hoki i tētahi o ngā iwi o reira, Ha, taku tuhine e korero ware ake ana mo te whare. Ka he au ka rikarika. Ka mea atu kia he, aku mokopuna, e, me ako ratu i te reo o te kainga. Hei tana, mo te aha te take? Kahore nga mokopuna nei ko te hoki ki reira. Koia tenei ko to ratu kainga. Whanau mai ki konei, a, oti atu. Kaore he take o te ako i to taua reo. Me te tika hoki. E, ka mihi au ki a ratu, to ratu kaha. Inā e mahara tonu ana hei ki ngā waiata o te kōhanga reo. Mā te ngā poka, ngā waiata katoa e mahara tonu ana ki wera waiata, me ngā kōhete o ngā nannies. Patu ki raro, wena mea, tino kāinga rawa atu, kore koe i rongo i wāhiki atu. Tuatahi, E tū, ki te taha matau, ki te taha Māori, te taha matau anō. He mea kua wātea te huarahi e, whakawhiti, whakawhiti, whakawhiti moko e. Kia ora. Atu pato. Nā ora mai. Yeah. Wērā waiata, oh, ka mutu, ngā, ngā kaiwaiata e mahi ngā tēpa me ngā pukapuka, nō Ngāti Porou katoa me te ātaahua. Nei mihi nui e tō oh, Maxwell. Oh, ātaahua rātou, yeah, beautiful, yeah. Te tae mai me ngāi waku tamariki ki te kōhanga mā Rānahau, i a Mate Traoana, Ko rātou kē, kei muri e waiata ana i ngā waiata ko āianei ko ngā mokopuna e pērā mai ana. Ko aua waiata anō. Ko aua waiata tonu rā. Mahara, mahara haere mō te kōrero mō te taha ki ngā reo a iwi. Taku kaiako kōhanga reo i Ōtautahi, he Tūhoe. Nō te,

yeah. oh man. Um, uh, hoi noa, uh, kaua, ta, uh, kaua te, ko, uh, te kumara e kōrero mo tana reka i a Kōrero hea, kei waere waere te reka ke kona. kia kei ake au, me mihi nui te ao mātauranga, mm. me te kura kaupapa Māori, ki Te Tai Tokerau. Oh. Te kura, te kura kaupapa Māori tuatahi o te wai pounamu katoa nā Anti Dahlia me yeah. um, Whaikulei mm. Henare i timata. Um, te, te kura i Otara, Piripono, yeah. Matua Sam Davis, yeah. mā, mm. he nui ngā, yeah. ngā kura puta noa, um, he nui ngā hapori puta noa i Aotearoa i Māori ai nā te ngāpuhi. Yeah. Yeah, Whakapono au ki tēnā. Yeah. Kura ana tātou nei mō te haka puawai i ngā hākaro o ā tātou tamariki. Te tae o aku mai haka puawai, ko ngā ingoa o ngā takiwā nei. I au e haere mai nei ki konei, i haere ke mai mā runga a Motokai i Whanganui i korero nei. Te hika pahure i tētahi rohe i konei, ko Mana Kau te ingoa. Nā, ko taku mahi tēnei, ka pouri ai horekau i au taku mokopuna, i kia Werowero ia e, well, i kore tae e te korua, e ono marama noa iho. Engari, pera te hakao nei. Kare tino kino. Na, ko taua mana kau nei. Whakarongo ana. E rere hara na kua hakaro he aha i mana kau ai. He mana to te kau. Moe ana ko tai iwi nui e noho ana ki konei ko Ngai Tuhoi, only but ko te ma o te nakau. Na, ehara tera i te haka tara, he pai wera korero hei haka aku i a tatou tamariki He aha ngā āhuaranga whānui o te ao Māori? Ko tāku hakapuawai, tētahi o āku hakapuawai, tērā i aku tamariki. Kei ngā īngoa nei, nā pērā i te īngoa o Ōrewei, ko Rarāu ki a Te Kura i te raweke, engari, tāhi ka mau tō rātou kūare. Kāore i taea rātou te kōrero mai ki au, he aha kē te pūtaketanga mai o te īngoa raka nei, a Ōrewa. He take i hakaaro ai i tērā īngoa, i a Maoko taku, tētahi o ngā kui o Te Kāinga, Rewa Marsh, Aku tarauatanga e ai ki ana hui i Tamaki, ka pahure māua i reira, ōrewa, puta tonu aku tanakoa, nāku tēnei whenua. Ōrewa. Ōrewa, nāku tēnei whenua. Nāku tēnei whenua. Wāna koe ka haere au ki Te Waipounamu, me taku whakaaro, oh, tēnei wā, me haere au mā runga, māku anō au e taraiwa mai Queenstown, mai Tahuna, tae noa ki a Otepoti. So ka haere au, ki te hū te pae o te whenua, horekau e, e rahurahu, horekau e tarutaru i te mm. taoro rori. Rereke. E nga, he tino rereke. Engari ko ngā ingoa o ngā, o ngā wāhi horekau i te mea Māori. Pākehā mm. katoa, yeah, like, uh, Pan, something, uh, something Pan Creek, um, Fourth Bridge, and wera mea, e Pākehā katoa. Ā, ka roa, ka roa, ka rongo au i au e ngaro ana. Nau au mōhio e anga pēhea ana au, i te mea kore taki haere ngā ingoa Māori mm. i tōku, i tōku um, huarahi. Ka tū atu, ka kite au i tētahi wāhi, kotahi wāhi Māori, tana ingoa Māori, engari ka kite au tētahi hōtēra i te taha o te rori, The White Horse, me te, oh, me tū au ki konei te kapu tī me te pātai, i ahangia ngā reo, ngā ingoa Māori o tēnei wāhanga o Aotearoa? I āta, ka haere mai ngā Pākehā me te Governor o, o tērā wā, ka hakahokia ia ngā ingoa ki Ingarangi, ka mea te Kīngi, What's this? Go and give them names we can pronounce. And ka hoki mai ia, ka whakapakeangia ngā ingoa katoa. Uh, ko tahi ko te oma kauri, oma, oma o te kau. e anga pērā. And, and ka, ko tā rātou, oh my cow. And ka tino kuare atu au, kei hea hau. So, tae atu au, Tata kore e ea taku, a, ko Tūkeau i runga i te puke, me taku titiro atu, kei a rānei au? Ka kite au i a Mothgill kei kō noa atu, ka kite au i te mea i runga i taku motoka, e mea ana E for enough. Tae atu au, hemo atu taku motoka i te BP, tae atu ki reira. Engari ka rongo au i tērā, te kore mōhio Kei hea o te ao au, i te, i te kore o nga, o nga ingoa Maori i reira? E mo te enough, e ranei mo te e tu. E hoa. E, e, e, e tatu mai, tati, tati ana te kraka, hei kopanitanga pea mo ta tatu hui, manu korero. Anga, kia moho koe, nga taonga e rima katoa riro katoa i te kura nei. Kaore e hanga moha ana me petaku titiro ki hanga haka maana hau, hanga rangirangi rua ana aku haka aro, na te mea moha ana tatou ki a tatou, kaua e haka hapangia tetahi nei, pai ke me tohatoha, kaore e marama ana me petaku titiro. Engari, E, e, ko taku hakaaro, e mohe ana tātou ā ngā marama e tū mai nei, ka tū te hui ā-motu ki runga o Kaikohe. Ā, tēnā pea ka karangatia e Hui o, e ngā iwi o te kāinga, he whiriwhiri me pēhea tērā. Ko tōku ake hakaaro tēnei, ā, mō te tūpono ka tae atu ki taua hui raka, kāore waku huānga, ē, ko te hakarongo mai ki a au. Ko, ko taku tūmanako, ko, ā, tērā kaupapa te pōwhiri i te motu, e, me, me hoatu ki te taitokerau whānui. Nōku tēnei hākaro, nā te mea ko te rironga mai o ngā taonga e rima nei, kotahi te kura, ka nui tēnā mō mātou, i roto i tōku nei whatumanawa. Hei kōrero tāua mō tēnei i te pō rā, nā pērā i Waitangi rā, ehara i te mea ko ngā kaikōrero e tohua ana, ā, hei māngai mō tērā kaupapa, nō reira motuhake. Anō, e pērā ana taku tira, i runga i te, arei te haka mā, engari e aroha ana, E mōhio tātou tētahi te aroha kei roto i a tātou, ā, kaua e hoatu ngā mea katoa ki te tangata kotahi. Hono. He tāpiri rānei tātou tahi? I puta atu au ki te hakarongo ki wā tātou tamariki, te Ngā Manu Korero Raka. Me pēnei taku korero, ngā tau o mua, mahara ana hau, te tūnga mai o te taiohi ki te haka puta korero, mōhio tonu atu nā te tahi kē i tuhituhi, nā te, ko te reo kaumatua e puta ana i te māngai o te tamariki. Mīharo atu au i tēnei tau, te tūnga ake, i rongo ake i ngā hākaro hohonu a te taiohi e puta ana i roto i te reo Māori, i te māngai tonu o te taiohi. Ā, ki a au he tohu tēnā, kua tino huri te tai. Ka mihi atu ki a rātou katoa, reo Māori, reo Pākehā, ka nui te rangatira o te tū. Te māia rawa kē i wāhi wehi ahatia iti nei. Te tūnga ake ki te kōrero, ka hakapaua te katoa i runga i te whatarangi. Me te whakapono nui ku o ratou ano kupu kite ano. Me te hohonu, hohonu nga hakaro. Nga momo taera katoa, era i ruku hohonu, era i whai i te ara o te haka rawerawe, e haramai. Koe nga momo katoa. Engari kaua, kaua e āwangawanga a Quinton, me, me tū ke koe ki runga i te maunga ki te tino mihi Ai. ki tō hunga, ki mm. te hanga. Papa nau i, i mea, ngā whanaunga e tū i, i tutuki ai, ai ngā moi, o rātou moimoia, i tutuki mā roto i te kura mm. me te pai o te ako o ngā kaiako, mm -hmm. kia, ia, te pai o te whaka, uh, rarani wā rātou kōrero hei akonga mō wā tātou tamariki. Nō te mea, waua tamariki, ahakoa nā te kura kotahi, waua tamariki he kaiārahi nō tātou ākuanei, he rangatira, he roa te wā e tāria ana kia tū mai mai te Pū o te wheke, kia puta tōna reo, kia puta tōna ihiihi, ērā kōrero katoa. Nau nei reira, ka wai whakamā, me whakanuia te, oh, mātou wēnei, āe, koe wēnei ngā hua. Ko te hua tēnā o te haka paunga werawera o te iwi, i roto i a tērā pito o tātou e Quinton, e tautoko ana i wēnā whakaaro. Nei runga i tēnā kōmuri aroha ki te hunga nā rātou te ara īpara. E hia ana au kia hakakapia ta tatu hui i runga i te ingoa o te kaumātua nei o Henare Kingi. Ko tetahi o nga tumanako i te whatumanawa i te hekenga mai ki konei kia mau mai ia i te kaupapa nei. I ringihia atu te whanau engari me penei te korero e kore e kaha. Engari koia, me koro kau anō te tangata mō Ngāpuhi, mō Te Taitokerau rānei, ki Te Whanganui ā Tara, koe te ako te ingoa tuatahi ka puta i roto i ngā kōrero. Mua noki tātou ki te nui, te rangatiro o ana mahi i konei, mai rānō, nā, Tae noa mai nei ki a ia e kokoroheke nei. Me ātia kāore i tae tinana mai ko te, te, te, te wairua o ana mahi, te mahana o ana mahi kei runga i a tātou i ngā wā kotoa. Nō reira, ia nei ki te hakahui i tana ingoa, i waenganui i a tātou, taua komuri aroha e kōrero nei koe e whā, te hunga kāore e hīkoi ana i waenganui i a tātou i tēnei rā. I muri mai i tērā, E taku tūmanako kia hoatu kia koe te haka kapinga o ta tātu kaupapa, ko koe nei hoki te hau kainga, ka tau ai ki raro i runga i te tika me te pono, no reira tena koe te pou. A, hoi nano ko tāku, ko ta māua ko Hānia e mihi ake ana ki a tātou, tātou i i whakakotahi nei i runga i te karanga o tā tātou kaupapa, he aha he kupu mā mā māua, ā, te whakairo ake i ngā whakaaro kei roto i te ngākau. Ā, tēnei rā e tino mihi atu ana kia, kia koutou, otirā, ā tātou ko tūtukihia ngā mahi, ā, o tā tātou kaupapa i tēnei rā. Ā.